ma yella neẓra setta tmezgidiwin-nni timensa kubrint akkit listwar ayagi d ayen ara d-nẓer ar taggara mi bɣa ad nẓer tamezgida-agi mi qqaren s tutlayt tafransist la odyssey yellan deg lchapitre 3 parti al verset 14 tamezgida-agi la odyssey yellan neqqar-as tutlayt-nneɣ lodikos anda Daɣen imeslay-as Sidi Rebbi. Yenna-yas d leɛyub-is. Yenna-yas d acu i tt-yuɣen. Yenna-yas d acu i yettraǧu deg-s. D ayagi i yelhan deg Sidi Rebbi. Ɣas ma yenna-yaɣ d acu i ixuṣṣen, xaṭer ah, uqbel kan ad ɣreɣ tiseddarin timenza, yenna-yaɣ iqqar Sidi Rebbi, en fait, ah, axaṭer ah, teqqar suref-iyi, d wid ḥemmleɣ le verset 19 d wid ḥemmleɣ i ttɛaqabeɣ i ttṛebbiɣ ssentekwaleɣ-ten-id ihi ssentekwal-d ihi iman-ik ndem tbeddleḍ tikli iswi fara ad aɣ-d-yini sidi ṛebbi leɛyub-nneɣ axaṭer yebɣa-yaɣ ad d-naki i ttṛebbiyaɣ tout simplement yebɣa-yaɣ ad d-naki uqbel lawan

ur tsemmḍeḍ atan ad k-id-rreɣ deg mḥu. D acu yeḍran i tmesgida-agi? D akken d tamesgida unfat iqqar ur terkimeḍ ur tsemmḍeḍ. Lmeɛna-s amzun elle est indifférente neutre. À un moment donné anda tamesgida tqebbel akkit

ur teswiḍ ara s lexbar belli tettɣiḍeḍ am umeɣbun ur tesɛiḍ acemma aql-ik d aɛeryan d aderɣal d ayami ad ḍebbreɣ fell-ak ad taɣeḍ ɣur-i ddheb yeṣfan iwakken ad tuɣaleḍ s tidet d amerkanti aɣ daɣen llebsa tamellalt iwakken lḥecma n ɛerru-inek ur d-tban ara ternuḍ lekḥul swayes ad tdawiḍ allen-ik i wakken ad tettwaliḍ nwali d akken tamesgida tamesgida yagini elle souffre de quelque chose c'est que elle n'arrive pas à se condamner des comportements yellan mačči n Rebbi en même temps tamesgida tesɛa tamussni

elle est au service de la parole n wawal n Sidi Rebbi yeshel i umdan ad yaru taktabt yeshel i umdan ad yaru des articles yeshel ad ilint les universités dɣa akken daɣen qqaren d akken nesɛa tamusni nesɛa idrimen Sidi Rebbi yenna-yas yiɣ ad ḍebreɣ fell-ak

timesgidiwin anda aṭas n temesgidiwin ttqbalent ayen ur nli ara n Sidi Ṛebbi daxel-nsent. Anda ass-agini tuɣal l'indifférence. Anda uɣalent neutre timesgidiwin ur ttmeslayent ara. Ur zmirent ara d-inin lḥaǧa-agi d ddnub neɣ lḥaǧa-agi mačči d Dɣa aqlaɣ deg tmesgida n taggara. amezgida yagi sidi rebbi yettweṣṣi-tt yeqqar-as rwaḥ ar ɣur-i ad ḍebbreɣ fell-am sagi gma nɛawtma ur teqqar ara ssneɣ ur teqqar ara ẓriɣ kullec mi ǧǧ sidi rebbi ad iḍebber fell-ak wa ad iḍebber fell-ak tamesgida n taggara ad iqwu aṭas n useɣleḍ daxel-is ma yella ur nesɛi ara timsisit akked Sidi Rebbi. Alors, aql-aɣ vraiment tmesgida taneggarut i nettidir. Ça veut dire belli Sidi Rebbi ur yettɛeṭṭil ara ad yuɣal. Neẓra-d tamesgida tamenzut, Efesus, c'est le premier siècle. Tamesgida tis snat, Yellan ttaṛẓagant, tamesgit ar la persécution. Yellan nesmirna. Tamesgida tis tlata, yellan Pergamos, anda deg-s i tkumaṣi la politik tkeččem-d ɣer tmesgida, parti n 313 Constantin. À partir de 538, tamesgida tuɣal c'est une puissance politique alammi